Ber apwoyo tutwal amoti ajojo tutwal ilwor television an tek kwo Wilfred en aye atye kwedi i nino matin i show ma megwa kit me kare ducu waneno ni oyo tutwal lok ka tye wabedo piny ka wanyamo lok ma nongo adukki ne bedo nongo tye matek tutwal madok ki lok kom wibye tye ni atye ki welo ma mega ma kilwongo ni Oyat Shaga, Oyat Shaga tye dano madit tutwal i pati me FDC i Gulu City. En kono i kwi ma okato ni en ocung bene i bedo lamemba me Parliament me Bar Dege Layibi Division kono do okwi ne orem atye kwede ca ma kit man ma pud pe ya loko mapol ye an ajol Oyat Shaga omot in ma itye ka lubo wa i ca man apwoyo tutwal Ladit Shaga. Apwoyo matek omera Takwo, amito pwoyo lunenwa ma gitye i Luo TV ki dong wun lwak ma wungeyo leb Luo o ka weng ka ma wutye iye. An apwoyo matek, wabinywako kwedwu tam mabeco ma nongo wubikatti i meja. Ber.
Apwoyo tutwal meno aye wel man atye kwede dok tin ni lok ma. An amyero ni wabed ki kare me nywakone. Uh, en aye gin ma tye ka trending matek tutwal ka ineno yamo pa muno kacel ki karatac mukene. Uh, cocok i karatac acel ma kono kilwongo ni uh, The Observer gukatti uh, ki a very strong headline uh, i kom katuntu kacel kono ki ujara Martin Mapinduzi ni officially gin gujoining party me NRM. Pingo watye ka kelo discussion eni? Watye ka kelo discussion eni calo in uh, General Secretary pa party FDC uh, i Gulu City ka waneno ka ma Katuntu a ki, a ki iye ki dong ka waneno ka ma Ojara Martin ma Penduzu a ki iye meno egudi weng jo ma obedo i party uh, me Forum for Democratic Change uh, ka ma gitye ka cero iye Kit macalo The Observer gin okato tye kwede ni joni nongo gudonyo i pati me NRM. Anyim pa pati me FDC dong tye nining? Tutwalle wanen botwa i Acholi ki wanen i Gulu City kakany. Pien ka ineno mot, FDC pati en aye obedo pati ma onongo tek adada, ma onongo dano geno bene matek adada. Ento ka ineno i kare eni wa Leader of Opposition dong oa ki botwu ocito dong bene bot nup. nyuto ni a pa dano mogo ma tye ka a kadi bed ni ma bene ducu ocung i independent ticket i kwi ma okato eni pe tye ka kelo gore pati ngo ma dano tye ka ringo ne dong ki i pati FDC.
Ber an apwoyo matek, amito wacci ni Apwoyo in me kelo lok man i wi meja wek wanyam omi ngec bot lwak ma gitye i Gulu ma gitye i Acholi ki Uganda woko ducu. FDC, Forum for Democratic Change, tye pati ma ocakke mwaka alip aryo ki abic nino apar abicel me dwe me apar aryo. FDC tye ki guti ma en cung iye. I kin guti muweko ineno FDC tye o metek. En aye guti me nywako tam kacel ki moko tam kacel wek gin me myero gin gitim ocit toko labongo otele iye. Gilem munu gilwongo ni consensus. Wabedo ki parties me romo aryo ki pressure groups mabeco mu gibino kacel me weko FDC. Dong onywalo FDC. En aye wabedo ki National Democratic Front, wabedo ki pressure group ma gilwongo ni PAFO, wabedo ki pressure group ma gilwongo Reform Agenda, ki jo ma gia i parties me papat calo UPC, DP, ki dong jo ma nongo gitye ki tam me nen ni alokaloka kikelo i Uganda. En i nit wapar abicel eni ene ginywalo kwede pati FDC. Pati FDC tidi pati mucone i te gamente man nyo bot Electoral Commission. Headquarter me megwa tye i Najjanankumbi me tye i plot 116. Pati President me megwa ene Patrick Oboi Amuriat ki Secretary General me megwa ene Nandala Mafabi James Nathan. Eni aye wiye wiye ka ma twero waco yung pa TFDC en obedo ango? Ada, ocakke mwaka alip aryo ki abicel wun wuneno teko pa FDC kit obedo kwede, obino mwaka alip aryo ki apar acel kadi nongo tye ijwiki but kero me megwa pe exceeding well moni kenyu. Mwaka alip aryo ki abicel wabedo ki lumemba me paliament pyeradek ki abiro. Mwaka alip aryo ki apar acel wabedo ki lumemba me paliament pyeradek ki abic. Bino mwaka alip aryo ki apar abicel bedo kine pyeradek wiye aryo me o pyeradek ki angwen. Eni ma loko-ni watye ki lumemba me paliament pyeradek wiye aryo. Pate FDC tye tye ki national look outlook national outlook pe tye e parliamentary party ko tye e national party me is wide spread bi nongo i west nile wa tye ki lumember me parliament i acholi kany wa tye kwede i teso wa tye kwede i bugisu wa tye kwede i buganda wa tye ki dano aryo ene

Watye ki ngat acel ma a ki Fort Portal. So, jo eni oko weng teke in ineno me pat pat oko ducu. We are spread all over me nyuto ni tye gin mo me tidi ka wayubo me nok ni calo wabipong oko ka ma nongo mitte iye ni. Ma mit ati lego wun luwinyowa ki lunenwa i cawa ni pe wubed ki lworo mo me tek tutwal. Pati tye calo ot. Yenge but lumu kit in laco nyo dako kit itero kwede kuku kuku i ot. Pol dano pe gingeyo kit me managing kuku kuku. Party FDC giti gi gene mechanism me me twero jwiko kuku kuku. Ci gin arac ene ni Wati ki lutela mukene me gi pe gi laci teke wun two ki kume nino teke nga mo waye pe gi laci nongo ingeyo tyen lokke. Wati ki lutela me gi pe gi laci wati ki lutela me ti ki agiri me dwong tutwal wati ki lutela me gi paro pi gin wati ki lutela pe gi neno anyim pi lwak ci pi man amito waci ni Pi bedona ma abedo i FDC pi mwaka cok dong pyera aryo, pe tye ngat mo ma twero bwolo an ni FDC rac. Watye ki jo mogo ma giwalwongogi lucung bye dok pe gin lutela. Gin pe lutela, watye ki lucung bye ma gitye i FDC.
Pe lutela. Pingo latela myero obed ki ngat mo ma tye ki neno pi pate eno-ni me? Tiyo ki neno pa patte eni me ilo patte eni malo. Tenge ki wa i patte, nongo pe gin mo ma dok in itamo ni pa patte tye. Patte nongo en lwak ma gitye i te dul enoni, gineno ki jami ma myero gin gitim kwede me lubo ki patte eni, obed pat ki. Batis mukene-ni. Ci ada, i bedo na MPC, kwayi jo eni ma nurune nok en aye oweko tin kelo an me wacci ni tek itin in iwinyo ni omera Honorable Martin Ojara Mapinduzi oweko MPC en pe obed gin ngeng. I te cik me pati FDC dic mo pe. Doggola tye ayaba me donyo, dok doggola tye ayaba me ngo? Me kato woko. In aye myero inge pingo in ibino i FDC. Te in ibino i FDC me nen ni ikelo tela me pat gi me ti i NRM nyo me ti i pati mukene ni, myero in igaki ibed ka tuju jiri pa pati FDC me lube ki kit tela ma gin onongo giti wacone bot lwak ni teke gin gidonyo i ker. Gin me kiti eni en aye gin gibitimo. Ci pi man amito wacci ni pe tye ngeng botwa me winyo ni latit ojara odonyo i newspaper ma gilwongo ni Observer owacci ni en ocito i kacokke pa nrm caucus me ladit President me Uganda Yoweri Kaguta Museveni ojolo en gi omine me Ayiud Busoga Abdu Katuntu. Jo eni weng gibedo i Okwe i pati fdc i yer me mwaka alip aryo ki pyerru wa acel. Jo ni weng gicung woko pigi ken gi. Cik pa pati cimo ni tek icito chapter four, chapter me angwen me cik me pa pati i article, article me apar adek-ke waco ni, In teke icung independent nyo teke in icwako ngat a pe pati me megi me nyutti ni in dong pe ibidoko lamemba me pati enoni. Cung ku jara ni ka tuntu i me bedo independent candidates dok me cito i Parliament calo Members of Parliament on Independent Ticket nyutu ni dong Gin gi losing status quo me membership me party ho. Now meno ni no waci pe okelo goro i party pien ka waneno jara uh, i kwi ma obedo ma okato angec ma onongo tye won kom me abic obedo ka cung uh, i FDC ticket Mm. ma obedo ka cero angeyo ni macalo party ki i ot no ongeyo ni uh, ongeyo teko pa ngat acel acel kit ma nongo tye kwede. Na oa ni me bino i independent ticket, cero dong wawinyo ni tye ka leaning i komena rem, wawinyo ni uh, wamoko bene ni guketo cing i winye me tic kacel, nyo guketo cwiny i winye me tic kacel i party NRM. Eno ni, uh, macalo party, pe nongo ogudo kumwu, pe nongo odiyo party yo mo, pien ngat ma inen uh, oketo gen i kome otelo gwok pi tam mapol calo won kom me abic, nyo at least. Gurine moni macalo patti nono. Onongo ni weko patti matek ki kit ma onongo tye kwede ni kece bene tye ka kelo gore i kom patti medo ki jami mapol ma patti tye ka none. Pe, em, atwero wacci, atwero ye lok ni a balo patti members me megwa ma nongo yam wan waketo gen i komgi twero kelo goro. Ci amito wacci ni twero kelo goro dok bene miyo kare bot jo okene me bino i pati. Weko bene doki wamedde ki wot anyim. Amito miyo labol pi kare me Cristiano Ronaldo oa ki Manchester United ocito Real Madrid. Kadi ni Manchester United pe obedo tek calo kare ma Ronaldo tye botgi ni, But Manchester United kare me dong Ronaldo oa ocito i Real Madrid pwod gimede gitingo kikop pu kumeno bo. Aya, wan eni kare me labito jaro oa, wan kadi ni goro mo obedo tye, tye wan i tye kadi wa loyo kwir mukene i area mapat pat. i kancil me papat i Gulu City ka eni nyutu ni pwod watye. I kin jo ma giloyo kwirgi ki jo ma gitye i party structures, tye jo okene ma watye julugi wek gikimaka, gin gimak bendera pa party wek giler kor jara. Pe ni pe pwo jara otur cwinywa, because wan ojara bene wangeyo kama wan wakwanyo en gi iye oweko tin en tye ki ri eni. Ci dong nga moni dong teke wi tam tamme olokke o pe twero diyo ne tetek ni otimo rac ko no en calo en nongo tye gi ta o tye gi neno me mege but onongo ni neno pa party ni pe tye konyo en so otame ni itim ki ri eni. Nanga ma third party dong tero ni ni Jo mogo ma inongo ni
gin gitye i pati FDC gucito ki tiket i pati me FDC. Watye ki pressure groups mapol tutwal hmm. ma inongo ni pati members mukene tye ka leaning odong i kom pressure groups egoni. Labol LPLU, watye ki lutela mukene ma gucito tika pa FDC ma inongo ni gitye ka lin ningo? Ma ka dano oneno wotgi, ineno anena ni tye ka wot me cito ka moni. Kono do nongo gwok cik pa pati ma nongo tye ka tweyo tyene tye ka wot me cito ka moni. Ngat ma dong tye ka wot me cito ka moni ngeyo nongo ka ma dano ogure eni oa ki iye tye ka wot, ento jami ma tye ka timme ange pe tye ka keto iye cwinye tutwal. Eno ni, pe nongo wacci i agika ne bikonyo President Museveni me neno ni kijwayo opposition-o ki Uganda.
Ineno kit aneno ni en owaco kwede ni lutela kikumeneni gipeke. Amito miyo labol acel.
Gipeke FDC kece-gi. Lutela kikumeni gipeke i parties-o weng. But calo wan jo ma watye ki miti me tela ma atir-ni, En aye dano pe gingeyo kit me nenone. Amito miyo labol acel. Jo ma gicako ANC i South Africa, polgi gito, jo okene gicito oko i apartheid government, jo okene giolo ci ANC omedde giwoto anyim. But eventually. Jami eni ma obedo ka timme nio weng pe oturo cwiny ANC nio mwaka alip acel gi miya abongwen ki pyera abongwen wiye angwen me dong Jimmy nongo odoko twaja kanyamak bot apartheid government dong gi nongo ni myero gi nen ni loc alwak gi kume ni gi keto South Africa so wot wa omegi wa ma nono gi ti lini i kom PLU ko i nrm eni ma pe ti gi cikke ci nge ni I patti, kit an owaco kwede, pe iti calo gang kwan me teke in itimo balgi jwato dudi. Gitiyo ki cik me pud pe giketi piny, gibilwongi, gibilok kwedi ni gin a in iti timone ni pe rwate ki cik me megwa, teke imedde. Gin bene gibileni anena, gibiketi piny me nen ni tiki maka teke imedde, nyo wiu bilokke ko. Wan wabikwanyo geno gi kumi wamiyo flag. Me batte pi position eni bot ngat okene. Amito miyo labol kare me nongo tele tye matek twatwal i area mukene i constituencies mukene i Acholi kany. Me jo okene nongo tyengi tye tage me cito kamukene ci ada kare me primary obino. Komgi bene omyel. Wamiyo macalo warning bot jo en ni tekke in imedde ki timo gin a kite eni, flag i mwaka alip aryo ki pyerwu acel pe ibinongo, mwaka alip aryo ki pyerwu abicel pe ibinongo. Weko dong gikuko iti lain acel gi ango? Gipati. Co pi meno, ngat mo keken me ti leaning me dong oting wan wa lego party structures me megwa. Otim ber pe olub kore, tek ebi lubu kore, lub kore calo in pe lub kore calo party structure me fdc. Ki dong me aryo, party fdc gi ti mito kati ki cik ma obi tweyo tyen la member mo keken ma oketo cinge i commitment form. Me patte i kare me cungo, tek ikato myero iti ki cik eni. Tek pe itiyo ki cik eni, giteri i kot wek ginen ni in gikwanyo in noo ki kakama lwak oyeri iye-ni. Te in dong gikwanyo genno i komi, patte okwanyo genno i komi, myero gamente nyo paliament oye bikos patte en ocungo i komi oweko in iti kinyu-ni. So. myero gidwogio bot lwak, in dong ibin piri keni, pien onongo in dong itwero wot keni me a kany cito kwede Kampala. In dong iwot piri keni, wek pati onong jo ma gitwero cung pi, ma gitwero mako bendera pa pati, wek okony kor pati i kit me julu pati. Pingo pati dongo giwel lumemba me paliamen nyo lumwel lumemba ma giyerogi i tela kwedgi? Pingo jami ma gin ginongo ni en aye jami ma gin gimiyo i patte weko patte dongo? Kombeddi amito titi, ocakke me FDC ocakke, watye ki headquarter me megwa ma wawilo ki cente me jug me lupatte member ma giyerogi ayera gibedo ka jugone obedo billion acel ki alip ki million miya adek me wawilo oko. Ki tye ki lan taito ki jemi weng me kumbeddi, Party President ki Secretary General gi tye wot i lobo me woko me nen ni gi rayo lim. Rayo lim eni gi mito gi ket gedo mo me cung pi party diki maka teke gi mo tye nongo dong yo me nongo cente me donyo i party nongo dong tiyo aye yo ma atir me nongo dong dano pe dok cito ka bakke ka mukene tutwal. So latela mo keken me nongo gi yero i te party. Cik cimo ni myero wubed ka miyo cente mo me nok. Tek ikwano cap en capta angwen atikal apar aryo ii, waci ni lapatte memba myero ocul patte due as prescribed in commitment form. Amito miyo labolle. Mego Peter Olucan obicikke ni bimiyo ciling alip miya aryo dwe ki dwe i akaunt pa pati i Gulu City wa tin pe omiyo kadi wa ciling acel. Meno nyuto ni ngo?
Eni nyuto ni ngat oding. In tek icikke me pe ilubo cikke ni pati dong cako kit me doro pati bedo ni i area me megi. Aya, councillors me abic i kacokke me Wayubu gin gicikke ni gibedo ka miyo. Alip miya acel gi apar. Alip miya acel gi apar eni, kom gin adek-ki, muno weng alip miya adek ki pyeradek nya ki dwe pyeradek wiye aboro, me gin gibed i kancil. Dwe pyeradek ki aboro eni gin aye gibedo kwede i kancil. Nya eni wel cente me councilors adek me megwa ma gitye i city council. Pe gimito gimiyo cente mo keken. Co pi man. Jo kit eni gina wan wa bitimo calo party dong wa coyo warga bot lawyer me megwa pi man not myero gi cwal loko bot lutela magi weki gi nen ni cente me myero gin gi cwal i account pa party wek party onen kit me doro yub me no tye i area me ka ma party tye iye ni pe tye time so lawyer en aye dong obicito ka ka nen ni kapido ocete eno ni calo calo la labolle i councilors me angwen watye kwedgi gin apar abiro kum gin apar abiro eni cente weng ma myero gin gicul i account pa party tye million apar abiro ki alip miya acel Me nyutti ni lawyer myero onen ni within a stipulated time ma gin gibimiyo bot councillors ego ni ca pyera aryo mo ni myero cente eni weng gin gigammo. Now macalo wa Karani madit pa party eno ni pe wunen wa yo mo ma nongo romo keto i dano pien ka in dong cik mo ni gire tye ma omyero party member moni olubi ento ngat moni dong pe tye ka lubone dong party okwanyo yo me kot. Wugeno ni ngat eni dok pud bidugo medde ki wot ki patte? Gineno ko kadi pe obiwoto ki patte, bat jami pa patte myero omiyo. Pingo? En oketo cinge o. Calo an kara an madit atye ki rekod eno o ducu. Kadi en obinongo ni myero iwek patte o, bat jami pa patte ma en itye kwede myero imi i ono. Co patte tye ki gen me nongo ngat mo maber loyo en o i posicon meno ni? Kum bed tye, amito wacci ni. Party FDC o declaring in Acholi Sub-Region oko ducu. All elective positions are vacant. Whether nga moni tye i position eni they are vacant. Pingo ni?
Pi tyen lokke ni wa mito jo me gi ti ki cwiny ada me tic ki party wek party odong. Ma nyutu ni ka do declaring kite eno kit ti an acung i FDC ma term ma mega pud peya otum so I deciding me donyo i NRM. Cik pa party nongo myero pe odwal tyen a pien o declaring o ti vacant. Ineno, en aye yer mo keken teke tye bino, nyuto ni ngat mo keken twero kwanyo fom me cung me acel icako cung gi i party. Tee in iloyo gi i party ka dong ibicito ka gamo fom me electoral commission pa gamente neno we so tee in pe ibedo ka lubo cik pa party gi parameters mukene me gibedo waci myero ilubi pe ibedo ka lubo ne calo culo cente pa party gi ango geri. Eni dong gen ango ma Patte twero bedo kwede i komi? Cung ngata dong twero keto cinge ni en ebilubo gin eni me nongo lubo cik pa Patte. Wamiyo gene flag eni bot ngat eni. Bed ni itye permanent ento in itye a sitting councillor nyo a MP, in ibedo permanent as a flag bearer eni pe. Ok, waket for instance ni.

Patti pud itye ki cik mo doki me tic i kom ngat meno ni? Me acel amito wacci ni, pe pe nyuto ni in tek itye latela me giyera ayera i gine i FDC i position ka ma in itye iye ni pe nyuto timegi. Kombeddi wek ami labolle kuman. An atye General Secretary me atye ki tam ni me ye me bino pe pwoco coc cakke nongo myero anen ni ayweyo wek acak neno ango ma atwero timo me ber either me cito in elective position elective office, pa gamente me ditti, nyo adong i party eni pod atye moko tam ma but i kit me running party myero awek position me bedo general secretary anen position mo me dit loyo ni eno ni so pe nyuto ni dong tim pi an bedo general secretary tim pi an I don't want people to to stereotype me, Amiti dano onge ni eni is elective, kadi wa bedo General Secretary eni is elective. Wek in icung i ticket pa fdc, myero ibed lamemba pa fdc me nongo itye ki kad me kiti man. Labongo kad eni pe wa bi ye in me bedo flag bearer pingo nongo pe inyutu commitment kadi wiyi acoli wek in icun nyako. obine gangi i process me courtship ne ni nyako mini latam go in inyuto ango bot awobi nyo inyuto ango bot FDC ni in itye ki cwiny ada me bedo i FDC nyo me me tingo bendera pa FDC so wek in wamini bendera pa FDC myero ibed ki ango ki party card eni calo mega tye 1849 meno en aye number me mega. Me pol lumemba ma gitye kum betini i pate FEC ni kad gi weko expire ringo eni nyuto ango? Teke pwod pe renew nyuto ni in dong membership pi ango oket doko. So wek in diki maka ki considering in me bedo a flag bearer ki dong parameters mukene nongo ilubo maber myero inen ni inongo membership kad eni aye mini twero me lok i pate. Mini twero me timo gin mo keken i paco. Nongo wanen 2026 tye ka bino, ah, yara yara tye matek tutwal. Ah, ka waneno bulu city ka kany kit ma tye kwede i FDC, position madit en aye atye ka neno Miga Ol Betty Ochan ma bene waco ni ah, kit ma tye ka bedo kwede party da jami mukene ma omyero bed ka timo ne gi party ma bene dongo pe dong tye ka Tye ka timo lubone ne. kit ma nongo omyero time kwede enoni.

I kit ma odilo, teke dong in ineno season cito ka tum. Iwinyo dong team acel acel cako speculating, rumors cakke, rumors gilebo actually wayi byek, ngur ngur, ngur ngur cakke ni. Ah, tim moni mito cito agamo latuku moni. Tim moni ci ega. Wan scout dong watye i ngom ya. Wan scouts pa pate FDC watye i ngom. Watye ka neno anga ki anga me myero ocung i area mani. Kumbedi for woman MP, ah, watye neno anga me myero ocung.

Kadi pud pe owaco ki doge, i neno ki kit tim meo, i neno me te nyako mito cito ka poro, i neno kit tim me bedo pat gi nyako me cwinye opye tye i gang. Pe ni wa kite wa nene kwede, pe ni wa losing trust but kite wa nene kwede because cikke bene obedo tye me en obi cikke ni 2026 en pe bi cung. Me aryo, ter lee moni ma tye i pateni en nen calo gin jo ma gitye ka cwako cid ma tye tung i Katonga faction gimito cako pati mukene. Ci wan calo FDC pe myero kong wakulwu, wayik dwogo wa i kweyo nyo wabed ki gen ni Mego Peter Olucan obicung i te pati FDC. Myero wanen ni wanongo ngat mo ma myero ocung i te pati FDC. Me twero tingo bendera pa pati fdc wek en okat kwi enoni tye jami madwong mego cakke ma giye kwede bedo leader of opposition. Giyero ki tyen lok mego po fulfilling the mission me pati oketo gen i kome ni myero obed leader of opposition. Ci dong teka i kare cani in pe i fulfilling the mission. Te nino eni me pe iti lead of opposition icako fulfilling nini Jimmy eni ene kit kwai lok me wati kwede me wa nen ni myero wa nong ngat mo me ti fomendi bo ngat mo me ti ki cwiny ada me nen ni itelo lwak me keme gitem pa gi tam pa lwak otherwise ngat me wa ti ka scouting ngat me wa ti ki gen ikome ni Mar pa dano tye i kome. Wuti Scouting ngat atir i pati mo pien angeyo ni karene biromo ma wubikatti kwede. Mar wuti Scouting ngat ma tye i pati mo kenye ngat mo ma tio bene pe i pati ci mere ka cung pire kene, independent. Eni dong atye lego wun luwinywwa ki lunenwa ni wubed mere me cwinywu pye Nino me dong wakwanyo ngat eni gi jokon ma wayubo maber, wabityerone atyer. Whether tye i patti mo nyo tye pire kene, wun wukur ngat eni pol lugulu weng ngeyo, pol acoli weng ngeyo. Bed me cwiny opye. I Gulu District bene watye ki ngat acel. Dako nyako me me bot bulu bulu me neno me megwa ki cwak me tek ma watye kwede i Gulu district ni en bene obi mako bendera pa pa pate FDC. Watye ki ngat acel bene ma obi cito pi won kom ma apic i Gulu district me bene watye ki gen i kome. I Lamwo bene watye ki mego mo ma yam obi cung but pe wa mito tito pire pwodi pingo wa ngeyo atir ni i kit me scouting kit me wilo lutuku Gin ocung teke in itito pire tim mukene gibino ki ciling madongo ki kwanyo
ci ki lworo wa en omyero wabedi pe wayubbe so watimere ki dano madwong ma wa scouting gio pi citi me eni is obvious eni lapeny mo keken peke watye ki gen wang en ni Acholi ma tye i Gulu Citi gimoka atir ni gin gibitimo bal i mwaka alip aryo ki pyerowacel eni dong nen calo gibimoka amoka.